Hello my beautiful people, welcome to Naija Daughter TV. If today na your first time of coming across my YouTube channel, do well to join this beautiful family. I bring our sister, our brother Aisha Anodogu come again. Yesterday, I talk about Aisha Anodogu. If you never watch that video, if YouTube permit me, you fit find am for here or here. I fit attach am, then you watch the video. That yesterday video, I vex, as I take vex, na so I take bring that uh, video out, okay? Today, I watch, yesterday, Yesterday don already late na now I be mummy of two when our brother Odogwu I watch the video when he upload when he upload for YouTube na the na the video I want make we analyse some people dey say uh na lie some people dey say uh dem wan catch out for me I no look am like say Aisha and Aisha and Odogwu say dem dey form dem dey like this this particular one wey dem dey do now Aishan and Odogwu no be lie at all dem dey really dey pass through okay let's uh, uh, drop uh, we dey bully them or uh, how I wan take put this word like we dey mock them make we pray make devil no enter house you understand make we just pray why I read blast Aisha yesterday you can see Odogwu dey try make the marriage work No be say Odogwu e pure hundred percent from the beginning, Odogwu no pure but when you go come look the whole issue now, you go see am say Odogwu dey try to make everything work but Aisha don get um it's like somebody don test sugar wey e no dey see for inside her, e don test am for outside, na so I dey look Aisha, make una no come for me, I receive one comment yesterday out of many comments, only you wan drop comment say why I dey blast Aisha, you can see. Let open our eyes you can see yes dey bring their marriage for social media if dey no bring their marriage for social media you know how many marriage dey pass through did the same thing when e no dey social media but odogwu and aisha dey dey do their marriage for social media dey no dey filter a lot of things why odogwu follow him friend fight for my own opinion as a guy as africa person na so e suppose to do am when aisha send am video for me i no post that video Yes if you even post the first video of Aisha when you come see say the matter don dey drag you go stop Aisha dey post e dey send you video you dey post Odogwu dey send you video you go dey post initially if you be person wey you no dey enjoy the saga you this manager if you be person wey you no dey enjoy their saga immediately you go stop you no because Odogwu no carry Odogwu no carry something put for your head say without you no post the video wey he post for you say na problem. Me I blame you because I know say their odogwu dem no fit mon eh that is dem no fit dey upload video for Nigeria that is why a lot of people dey look am like say na prank una dey prank dem because anything na im una dey upload na im dem dey send for you na im you upload at least as African man you go filter some though na their na their page but you go filter some how a husband and wife Africa wey we for come come if couples dey quarrel Another person, another family dey come that that house to separate them. Then you na another person for between Aisha and Odogwu, wetin you do? You dey catch cruise so tey you even record video, no be that one I wan talk because yesterday I talk about that video. Then Odogwu go meet this guy say, give me my page, why e dey hard you? Na the owner, yes una make a contract, na next month the contract dey expire, you go give Odogwu e page if you no really get agenda. Yet If not make we be careful if we dey between wife husband and wife because since I no wan do this video I look am say na husband and wife once dem settle you when you join odogwu once dem settle dem go use you take settle you when you join aisha once dem settle dem go use dem go use you take settle that is why since their video dey hard me to do I go do am finish I go drop am I go do am finish I go see where aisha for dey okay okay let me do am I go say abeg I go see where odogwu for dey I go say abeg make dem just dey but you no see that two video wey aisha do You don come house, your husband don go your family, dem don settle una, you don come house, why you no fit wait for your husband wey e go um track dat guy? Dat guy no be your husband, na odogwu be your husband, na odogwu make dat guy know you. A lot of women dey outside, if dat guy wey e dey tell you sey men full outside sey you fine, na lie e dey lie to you, a lot of women dey outside wey dem no get husband, no be sey men no dey o, husband, as dem dey sey wife, many women dey outside but dem dey look for wife, Some men dey look for wife, not dem no dey see woman, dem dey see woman but where is the wife, where is the husband, na the husband dem dey talk for inside. This guy wey e say wife dey, husband dey everywhere, why this guy never dey give other women because UK wey e dey dem say men scarce, husband scarce, no be say dem no dey see men o, men full there but husband na im dem dey talk, hus, there is difference between husband and men. and boys. Big difference dey. There is difference between wife and girl and lady, difference dey. Pipu go tell you sey um um dem no dey see woman, dem no dey see, no be sey dem no dey see woman, dem no dey see wife. Dis guy wey dey manage una una page, if e real if e real mean well for you, as e reach Nigeria, before e dey reach Nigeria because una no be business, una no be family, e go call your husband, I dey come Nigeria o, if no be sey e no get um cockroach for under e cupboard am sorry my brother i no know you for anywhere but the way you handle this um couple e make me vex i no know i no know them for anywhere as a third partner you suppose to stand in the middle you say you dey call Aisha as you take call Aisha na Aisha you suppose to call make we tell ourselves the truth no be Aisha you suppose to call you go call Odogwu you surprise when Odogwu burst you you see at the end the person wey Odogwu this world is get is is something else now come help me drag my page you reach there you carry am go corner odogu this one na lesson to you maybe you go find out say dem be court um dem be the same court um una understand na na him make the guy because na when he carry this your page guy your manager go one corner na him that guy come get voice na him come dey say yes i know twelve na where you for know twelve na where you for know am to tell you sey dis guy as dem go corner e ask am, you know sey court na maybe brother dey court or im dey court, two of dem dey de same court, you no see where de guy come call sey you no see una come come fight una dey fight una self, you dat boy you dat na boy I go call you because you no be you no be guy you be boy you dat boy you fall my hand men like you sey come let go take our thing from dis person come help me take our thing you reach there you dey sey na my brother I know am wetin una dey do You you know ma me abeg no be that one I wan talk the video when Odogwu drop na be one make we talk about this video don dey too dey long na almost eight minutes my people na the video I I wan make we analyse make una pardon the noise wey una dey hear for the background na no I be mommy of two yes so I be mommy of two. Then why is everybody talking about marriage? Marriage is a serious deal. Marriage is a big deal.

You no fit do your social media. This guy na person wey like social media. Na person wey like to dey act, wey like to dey do him things for social media. No be all men like my oga no like social media. No be all men like you know dey like camera but him like camera. He dey make him money out of camera. You understand. Then Aisha now, he come dey look am like now say without she, her husband no fit do social media. Wetin I for tell her husband, he for remove Aisha, then he go dey employ somebody. Yes, na wetin me just see. Then make she make he carry him marriage comot for social media. Aisha no be uh, woman wey they will put for social media when he go fit overcome a lot of things. I know this couple when they uh, Australia, Austria, Austria, Europe, yes, close to Germany. That they do well. Husband, that they do prank. That they do a lot. Jenny, yes, Jenny. Now still our East people. That they do a lot. Social media you see the mansion wey dem use am build Aisha learn for the good side don't learn for the back side learn nobody go tell you say him home infact him home something dey without how is una no bring am come outside una dey tell people say my home is the perfect see the way you lash your husband yesterday because of this thing he pay your husband he go pay everybody he go pay if na you you go meet your friend dey dey talk to your friend before you call your husband don on camera dey blast you you no go take am make we tell ourselves the truth we no go take you no go take am Do you know the reason why? No be say because of that guy dey tell am the truth. Which truth? Carry phone dey blast your husband? Carry phone dey insult your husband? Na that one be truth? See your husband, your husband say he don give you twenty four hours, twenty four hours make you bring down that video or make you do video of apology, let hear from him.

Say when e see say her wife pack things comot for im house, social media no be the first place to run to. Una get family, you get family, social media no be first place wey you go just carry camera. Na in fact, na lesson to many of us. Social media no be the first place to run to. You understand? Make we stop to dey throw stone give dem. As our Lord Jesus Christ talk say, if you know say you clean, pick a stone and stone the prostitute. Everybody drop their stone. Let's stop stop to dey throw stone. Na how dem go take come together or how dem go take make pics make we dey talk am. Aisha o, Odogwu o, both of dem get fault but for now, Odogwu try to bring im wife come back then wetin dey happen? If una dey even dey see the woman body language when he and Odogwu dey do, she even still open mouth tell am say Eh, e dey fax me, I say I no wan do video, without you no even talk am, me if I, as I watch una, I know say e no dey your body. Now you come dey make shakara for your husband. No home wey dem for no dey quarrel. Those place wey dem dey tell you say hey dem go treat you well na lie. My sister carry your eye come down. Remove your eye for outside. No be say if your husband dey molect you or e dey abuse you, I no say make you dey o but wetin una dey show for social media now For now, for dis particular issue now, Aisha, e dey your hand. Hundred percent, e dey your hand. Watch dis your husband video. E no be my brother, e no be anybody to me. I feel for him. Okay? Dis him last video, I feel for him. E get one time wey e say, I don repent, I wan be Christian. I don go close to my God. You understand? For me, I believe say Odogwu don realize, but you, you no wan learn. Now your ego come over. You understand? Like say, eh, without me, forget oh. If woman too make shakara pass man, man too make shakara pass woman, forget. Just carry your ego come down. Because I dey follow una right from time. I no be person wey dey comment. When you dey labor, when you say, your husband say, eh, deliver, if I eh, transfer one million, that one na still prank. Before we see, you born, your husband dey rejoice. Why you go just allow devil to just scatter your home? Aisha, All those people when they get access to you to dey call you, all those men, forget them. No be na, you no dey Europe, you no dey abroad o. Oh. I will, you no dey abroad. Na Africa you dey, be careful. Those people when they throw mouth, come, eh, no mind them. Draw your husband, enter house. Make you and your husband settle. As your husband tell you, say, he give you 48 hours. Inside house, there is where you will still talk to him and say, everything can be on social media. If na to bring the video down, I no even take the video, I no even play that particular part. Na only this your husband. If for you to bring that those your two video wey you make, bring it down. For me, I no see any reason why you do those two video. Your husband you talk to you want camera. Na your husband. Yes, na your husband. Your husband go see a friend, you want camera, you dey blast your husband. Ah, if me come dey insult your husband tomorrow for camera, wetin you go talk?

Twenty four hours wey you give your wife. Aisha pleax those two video wey you make wey you take insult your husband please drop the video me I dey apologize to you I dey apo I dey infact I dey beg those your ego carry am down nothing dey outside no man can treat your child wey you don get with another man the way you go treat him own they few they few they no much. Please respect your home, respect your husband, apologize to your husband for inside house, talk to talk to him, talk to your husband, dat guy wey dey marry um manage una page, for me e no mean well, e no do well at all, how e go dey carry video from you, carry video from your husband dey upload am, yes dem get contract, no be contract of quarrel, na comedy una dey do, na contract of comedy, if na me I, immediately I go stop am, I go say no, no be contract of sey una dey quarrel na me and una sign, make una do comment make una send for me, I will never upload those video if na me, those their two video whether Odogwu whether Aisha those video wey dem take quarrel I for no upload dem if na me, if na dat time dat one Odogwu take collect im page problem no dey but when husband and wife dey quarrel dis one dey use vex dey send you video you go upload am, dis one dey use vex dey send you video you go upload am, at de end you come outside with your full chest see you dat day na, see you see as you remain. You know, you see me like this, oh, two, bo- two bottle now. People will not know, eh? They are ego, eh? I beg. Hey, when I not just dey make mouth, so una dey abroad, or when una dey one corner, una just dey make mouth. brrrr. See as Odogu take bash enter your hotel. You not shock, you not shock you. Oh, you not shortalize you. Not be all I dey talk because it's a man. You be man, you will still marry tomorrow if you never marry. You and your wife come dey, no home no quarrel, argument no dey dey. You and your wife come dey argue, maybe anger, you come get page, you come dey post am go give your friend, your friend no fit say no, I no post dis video. Na there dem dey see good friend. I no post dis video, no be because of quarrel, me and una sign contract. We sign contract because of sey una dey do comedy. Dis one no be comedy, send me comedy, you go say na my, you go say no. At the end, as Odogwu eye clear now, e go, e for appreciate if Odogwu na person wey get sense, wey dey reason well. Odogwu for appreciate you now because na anger Odogwu take dey send you all those video, anger. Anger odogwu no kwi infact e sex e e leave odogwu how you go just carry video dey my wife my you still dey call am your wife i still see am say you still love am Aisha collect sense oo collect sense carry your husband enter house i beg i wan see good video no dey do body like this that outside e go shattalize you oo when you go there um e go shock you go say eh na my husband good pass oo na my husband good pass be very careful be very very careful be very careful. Ok no go be all those women wey dem go come regret hey na my first husband na him good pass be very careful what goes around come around abi how una take speak that English Aisha I dey beg you carry your husband enter house apologize to him for this one you fall infact na you wrong how you go carry your husband come outside dey trash am because of that um two battery na by um wetin I talk abeg this my brother I no know you for anywhere ok you fuck up that's why I trash you like this ok give odogwu him page e no hard e no hard. How you go say e get wetin wey you dey do I just dey watch that una video yesterday I just dey laugh wetin you wan do once you give Odogwu his page then the next person wey Odogwu go transfer the page to na the person go remove your account if you give the Odogwu your account then e no quick the person when Odogwu Odogwu na you I still dey send this message to now o if you collect your account you quick change password then e no quick that person change bank account yes bank information mostly bank information inside that page na this guy go receive next money quick do am if the guy don hand over your page to you mostly that bank something quick remove am if na him bank dey quick remove am na inside phone e no hard where you dey go which thing you wan do you wan run go tax office before you go remove your bank for inside person channel inside person page abeg make my video no too long okay i will see una in my next video. If you like this woman, this girl, this Naija daughter, what are you waiting for? Give me thumbs up and subscribe to this channel, okay? We bring all kind of gist, no be only odogu o. I beg no na dey watch other of my video, no be only odogu, no be only I dey bring different no things dey come as my uh, channel. Okay, please support me by watching my video,